ke ne ke kope ke ne ke kope item number 11 puo ka land committee ke filwe leina la mme grace maledu

Ke ge ke gopola Rem David Mpule Heto. Ke ne ke tlo go bua bagaetsho setse ntse di bue di buile go utlwala motswana wa tla re go e anya o tlo go e ntshe bololo mme ke tla tshwara fela gore go tlileng gore gore re tlo fitlha mo leeto le le ntseng jaana ebile ka 2007 go tloga ko 2002 re na le rre pheto nna ka ge re nna ka kwa modimo mmalo kwa lefatsheng le le tlisitseng thuhuruhu re llela mo ene gore re bona batho ke ba le ba fala utlwa masimo a bo rona ba fitlhela dibjalo di tletse mo masimong ba feta ba di rukhutlha mopo o lekana o tshwanetse go ntsha lefela Rre Pheto a ema ka dinao, ra lata Ntate Vruggo a le ka kwa moruleng ka kwa kgotleng, ra yo mmitsa re na le Ntate Pheto. Rre Vruggo o na a tla kwa go rona, mme a re ga a fitlha a ba a re, Le ka kgona go opela ba botlhe, mme le ka seke la kgona go bua ba botlhe. Ke kopa gore le dire komiti e ke tla kgonang go kopana le yona go bua le bona ke ne ka nna mongwe wa ba kgethilweng mo komiting eo le repheto le ba bangwe ba ebile mme a re mo ntsamaong ba re tshabela mme ba re tshabela ka go tlhoka boammaaruri e ne ya re ge go bidiwa kwa lekgotleng lekgotla le be le tlala ke teng foo go tlogileng ga tla dikarolo teng Re simolola re nna dikarolo tse pedi, e nngwe go teke majela thoko, e nngwe go teke diganana. Ra tswelela pele jalo le Rre Pheto. Ge re ntse re le foo mo bothateng boo, se ke ileng ka itshegetsa ka sona, ga nna le mosimanyana o mongwe a tlhokofala. Ga re le mo lesong la mosimanyana wa ba a palame, Rre Pheto a re, Mme Mamaledu, ke le kopa gore o wa nga re tlogela ka tsela ya leso lona ba le setseng lo mo fitlha ga le tswa mo fitlha le tsene mo tseleng leng kwa pele ka re wa rialo ra pheta a re go ntse fela yalo a re le ge nka riana ka wa le o mphitlha mare le kwa le tswang teng le emotseng ge re ne re na le repheto o tla ba tloga lata tla be re ge re bua ga ba re ke ditlhaga ke tsutsubane ke gopola bagaetsho re le ko campton park re ile mining charter ne re na le ka borre setshedi borre moenta go ne go le botlhoko ga ko o bua setori se so sethunya sa rate o ja motho mo olong re na le rre pheto go le botlhoko ba gaetso ke ka 2018 ka june ge go ntse jalo ka letsatsi le lengwe ne re founelana le rre pheto ke mmolelela gore go diragala eng kwa le ena a ba morafi a o bolelela gore go diragala Mme le Rre Pheto re itshegeditse ka Baebele. O ne a ka ntha a re, Mama Ledu, bala mo Nehemia chapter 5. Ko dira gore ke be ke le le ke e badile. Le nna ke tla be ke bona ke Rre Pheto bala Jesaia 33. Re ikokotlela ka dilo tse di diragetseng kwa pele tsa batho ba re sa ba itseng mme tsa re tshegetsa ka letsatsi le lengwe ka latelelwa ke basimanyana e le mo mosong ba fitlhetse ke seyo ba gaetso ka ke motho o ke ratang go ya kwa morake ga ba ka ba mphitlhela ka butlwa gore basimanyana bana ba lefa Ge ke ntse ke ntse ke apeile ditšo tsa maitseboa, ga tla ba babedi ba basimanyana bao ba tlotla enflopo felekana. Ga ba tsena ka enflopo eo, ba nthaba re tlo go fa enflopo e. Ka ba botsa gore e tswa kae, ba re e tswa ko BBKTA. Ya reng enflopo? Ya re o re fe mmereko ka gore o gana re bereka. Ka ra bana ba ka ba raya ka re bana Ke utlwa botlhoko ka gore ga le itse maikemisetso a re a le ikemiseditseng. Lona le ebela fela le lebeletse ge lefatshe le fa la utlwa gore le tlele le kry-e tšhelete. Ga re re le ka seke la bereka. Mme fela se nka go raya, nna mmereko o ke na lona o nka go fang ke wa go disa kampa go tlhagola mo jarateng. O o buang ka one wa gore mmaene, ga ke itse sepe ka mmaene ka gore nna ga re na mmaene. Mmaene o mo lefatsheng la rona. Rona re bua ka lefatshe la rona. Ga re bue ka mmaene. Ka founela Rre Pheto. A ntha re nya le nna ko nna batlile. Mme a se ka mpolela gore ene o ba reile a reng. Ke nnete re tswelele yalo. Re ne re ka se ka ra tshwara makgotla ba gaetsho. Ngwana o kile a boga. mara a le pelotelele and-e go nne o tla itse ore o tlile botlhoko o ne a tshega fela ga na o tlile botlhoko rre pheto o ne a tshega ra emana nokeng nyalo le borre setshedi le ba bangwe ra tsweletsa tiro pele e rile ka twenty ge e le mogwase le police station a mogwase e le dira tsa rona mapodisa a romelwa bosigo le motshegare gore ba re thibelele gore re bue ga gona kgang epe e re kileng ra e winwa ko mafikeng dikgang tso tsotlhe tsa rona ge e ne le kwa mafikeng re ne re tswa fela go fitlhelela re pheto a tseye matsapa yalo ka kitso ya nana le yona re be re kgone re kry-e batho ba ba ka re thusang ga ba ra kgona kgotho ya rona gore re kry-e lefatshe la rona bagaetso ke ko porofenseng ya gauteng not mo north west north west ga re itsege mo go yona ga re yo bakgatla mo north west ga re itsege gope gope gope ba itse fela ga ba tlo tsaya di-minerala mo lefatsheng la mong a lona a nosi mme re pheto alwa maene o ka fa o setseng maferefere batho ba ba re losang batho ba ba re kgaogantse re phetolole bagaetsho bana ba mone e seke ba hirwa ka fale go te ga ba rutega a tsa selepatlang tsa ntlha ba maledu a reko mmaene ra tsamaya ra ko mmaene ra kopana le ba mmaene ra ba re bagaetsho selo sa ntlha le re utlwisa botlhoko le tsene mo lefatsheng la rona ka bita go tetla ya rona mme ga le batle gore bana ba rona ba bereke mo go mo go mmanyeng ra le kopa go te ga ba rutega ga e ba sa rutega ba tle di-skills tse di ba tse le di batlang ga bo ke ba nna le di-skills tsa mmaene go sena mmaene mo a bogone ba thuseng le batlheng yaanong ka bokhutshwane bagaetso bana ba bakgatla ga ba itse gore mafatshe a mangwe ke a bo bona ke ka moo bona go fetolwa maina gore bana bana ba tlatle ba timela ba seka ba itse gore seaya ke gateng sianta ke gore ga o ya ka fa mmaeneng o ka fao gate go na le go tutuka tutuka ke conference room ya go tshwarwa ke meeting moyo ke goreng go sa teiwe maina a e batlatleng bana bana ba rutiwa gore leina le ne go go te kgafelakgafela ke gore yana le yana go teiwe maina a seong gore re tletle re kgone re timela ke ka moo bagaetso ya ka re ntse ana re ipega gape le kwa bogosing bogosi re utlweleng botlhoko le re sekegeleng tsebe re kgaoganngwa diphisephise ga re gola go tswa kwa ramoga go wela kwa ramasaba e ne e le sewa sele se ka je kore kgaogantse ditokitoki o mongwe o wela kwa kwa magong o mongwe o wela kwa mona makgoteng mara rengwe jarateng e leng dilo tse ke tsone tse di dirang gore di fokotse maatla a bokgatlha ba lone nte ke le bolelele bakgatlha ga le bakgatlha ka ka dipolotiki ga le ba kgatla ka di-vote ga le ba kgatla ka di ka di-membership card le ba kgatla by birth and-e le na le dilo tse e leng tsa rona your own properties le tshwanetse le di coverape le tshwanetse le di tlhokomele le tshwanetse le di itse gore dilo tse ke tsa lona le seka la di senya la motho a go rare mo moladugo ana ga se ke gana batho ba- bana ba bereka re re kgwedikgolo nna re gane bana ba bereka rare bana bana ba bereke fa ba itse go dilo tse ke tsa bone ba tle ba kgone ba ye dikolong mono wa rre pheto e ne e le gore ge se ne nne re tsena fa re fitlhileng teng ge nkebe re sa thibelelwe ke di- di-corona re le land committee ne re tshwanetse re ya mokgalwaneng mo moolong wa repeto ro bua le batho ba kwa mokgalwaneng gore ba ntshe lefelo go tlo agiwa diyunibesithi dikolo tse di botlhokwa mo kgatleng le rona re ipele bona ba rona ba sotlega ga ba ya dikolong kwa diyunibesithi ba sete ba nnela dinnyaope ga go ne o ba bonang ga go na o ba bonang gore ba robala fa kae ga go na o bona gore ba nna fa kae re sedi ke ge ebile a rile ge setse re agile dikolo tse ga wa tlotla gae weekend e nngwe le nngwe re tlile o ba bakwa gobane go na le bana ba ba bidiwang go teke di-slow learner mara a na le matsogo a go ka dira jaanong bagaetso itseng gore repheto mo motseng o wa lesetlha ke maba ka ntlha ya gore batho ga ba bone ditiro tse dintle tse a di batlang le tse a ntle tse a di gopotseng le tse a neng a solofela gore o tlo o di dira o ne a sa itse boroko ngwana wa motho ga nne re tsamaya ka gongwe bo three days ne ke tshwanetse ke netefatse gore ke itse room number ya nnang mo yona ga re le kwa dihoteleng gore e re phakela ke mokokotela ke re mokgatla e chaile tsoga re tle re ya dijong e re ge kwa mmithiboboji o ne a itse ne nka sega botlogela kwa morago ke tsamaya re tsamaya le bona ke le mme ke nnosi mo bona mme ka re nna ke le monyana wa mokgatla ga ke boele kwa morago ka re kwa pele raya kwa pele raya
eh mama ledu a tle go tega di leboge tsa lona di a lebogiwa